Pennod 4, Y Min Pinnau ydyn ni! Y peth nesaf un a welodd Billy oedd wyneb pitw bach wrth y ffenest. Roedd wedi ymddangos yn sydyn o unman! Wyneb hen, hen ddyn â gwallt gwyn oedd e. Gallai Billy Bach weld hyn yn glir, er nad oedd wyneb y dyn pitw bach i gyd yn fwy na phusen. Roedd yr hen wyneb bach hwn yn syllu'n syth ar Billy ac yn edrych yn ddifrifol dros ben. Roedd rhychau dwfn dros groen yr wyneb i gyd, ond roedd y llyged yn ddisglair fel dwy seren. A nawr dechreuodd rhywbeth hyd yn oed yn fwy rhyfedd ddigwydd. O'i gwmpas i gyd, nid yn unig ar brif foncyff enfawr y goeden, ond hefyd dros bob cangen fawr oedd yn tyfu allan ohono, roedd ffenestri pitw bach eraill yn agor, ac roedd wynebau pitw bach yn syllu allan. Wynebau dynion oedd rhai o'r rhain, ac roedd hi'n amlwg mai menywod oedd rhai eraill. Yma ac acw roedd pen plentyn i'w weld yn syllu dros sil ffenest. Doedd pennau'r plant hyn ddim mwy na phen matren! Yn y diwedd, rhaid bod mwy na 20 o ffenestri bach o gwmpas y man lle'r oedd Billy bach yn eistedd, ac o bob ffenest roedd y wynebau bach rhyfeddol hyn yn syllu. Doedd dim un o'r rhai a oedd yn gwylio'n gwneud unrhyw sŵn. Roedd y wynebau'n dawel, yn ddi-symud, bron fel ysbrydion. Nawr, roedd y dyn pitw bach yn y ffenest nesaf at Billy, fel petai'n dweud rhywbeth. Ond roedd ei lais yn sibrwd mor dawel, roedd rhaid i Billy bwyso'n agos reit er mwyn deall ei eiriau. Rwyt ti mewn tipyn o gawl, on'd wyt ti? Roedd y llais yn ei ddweud, Dwyt ti ddim yn gallu mynd i lawr eto, oherwydd os gwneud di, byddi di'n cael dy lwgio'n syth. Ond dwyt ti ddim yn gallu eistedd i fyny fan hyn am byth chwaith. Dwi'n gwybod, dwi'n gwybod, ebychodd Billy. Paid â gweiddi, meddai'r dyn pitw bach. Dw i ddim yn gweiddi, medde Billy. Siaradan dawelach, medde'r dyn pitw bach. Os byddi di'n siarad yn rhy uchel, bydd dy lais yn fy chwythu i ffwrdd. Ond, ond, pwy ydych chi? gofynnodd Billy Bach, gan ofalu siarad yn dawel iawn y tro hwn. Y myn pennau ydyn ni, meddai'r dyn pitw bach, a ni sy'n berchen ar y goedwig hon. Fe ddof i'n nes, yna fe glywid i fi'n well. Dringodd yr hen fympyn allan o'i ffenest a cherdded yn syth i lawr y gangen fawr serth. Ac yna i fyny cangen arall nes iddo ddod o hyd i le ychydig fodfeddi oddi wrth wyneb Billy Bach. Roedd hi'n rhyfeddol i weld e'n cerdded i fyny ac i lawr y canghennau hyn a oedd bron yn llorweddol, heb drafferth o gwbl. Roedd e fel gweld rhywun yn cerdded i fyny ac i lawr wal. Sut yn y byd rydych chi'n gwneud hynny? gofynnodd Billy Bach. Esgidiau sugno, meddai'r Minpin. Rydyn ni i gyd yn eu gwisgo nhw. Dyw hi ddim yn bosibl byw mewn coed heb esgidiau sugno. Ar ei draed, roedd e'n gwisgo esgidiau gwyrdd pitw bach, ychydig fel bŵts glaw bach. Roedd ei ddillad yn rhyfedd o hen ffasiwn, dillad brown a du bron i gyd, y math o bethe roedd pobl yn eu gwisgo ganrifoedd maith yn ôl. Yn sydyn, roedd y min pinnau eraill i gyd, yn ddynion, menywod a phlant, yn dringo allan o'i ffenestri ac yn gwneud eu ffordd tuag at Billy bach. Oherwydd eu hesgidiau sugno, roedd fel petai nhw'n gallu cerdded i fyny ac i lawr y canghennau mwyaf serth yn hawdd dros ben, ac roedd rhai hyd yn oed yn cerdded ben i waered o dan y canghennau. Gwisgai rhai ohonyn nhw'r dillad hen ffasiwn hyn o gannoedd o flynyddoedd yn ôl, ac roedd sawl un yn gwisgo hetie a bonedi rhyfedd dros ben. Roedden nhw'n sefyll neu'n eistedd ar y canghennau i gyd o gwmpas Billy Bach, yn syllu arno fel petae'n rhywun o'r gofod. Ond ydych chi i gyd yn byw yn y goeden hon go iawn? gofynnodd Billy. Meddai'r hen fympyn, Mae pob un o'r coed yn y goedwig hon yn wag y tu mewn. nid dim ond hon, ond pob un ohonyn nhw. Ac ynddyn nhw mae miloedd ar filoedd o finpennau'n byw. Mae'r coed mawr hyn yn llawn o stafelloedd a grisiau, nid dim ond yn y prif foncyff mawr, ond yn y rhan fwyaf o'r canghennau eraill hefyd. Coedwig minpennau yw hon. ac nid hon yw'r unig un yng Nghymru. Gaf i bip y tu mewn? gofynnodd Billy Bach. Wrth gwrs, wrth gwrs, meddai'r hen fimpyn. Rho dy lygad yn agos at y ffenest honna. Pwyntiodd at yr un yr oedd a newydd ddod allan drwyddi. Symudodd Billy ychydig, a rhoi un llygad yn union yn erbyn y twll sgwâr, nad oedd yn fwy na stamp. Roedd yr hyn a welodd yn hollol ryfeddol.